Shwmae, a shwd i chi? Neu fel fi'n gweud, shwmae'n ceibo, how's it digging? Na chi am adrodd i chi ddysgu os dych chi'n gwybod yn barod. Aneurin Caradog sy'n ma, neu neu, neu tybech chi moyn galw fi, Batman, ta beth. Iawn, yn y fideo cyntaf fe drafodon ni y llyfariaid, os cofiwch chi'n iawn. Nawr, pwy all weud thai Beth yw'r llafariaid? Beth yw ystyr y gair llafariad neu llafariaid? Mwy nag un llafariad yw llafariaid. Na fe, da iawn. Y llafariaid yw'r llythrenau hynny sydd yn swnio'n feddal falle. Yr A, E, I, O, U, U, E. Triwch weid hwnna yn hanner cysgu yng nghanol y nos. A, E, I, O, I, U, E. Iawn? Um, reit, falle fod yna rai seiniau, rhai cytseiniaid Yy, mewn unrhyw iaith sydd yn anodd i chi ynganu. Nawr, mae hwnna'n hollol iawn, oce? Okay? Peidiwch a phoeni am y peth. Defnyddiwch e. Defnyddiwch e fel mantes, fel pwynt cryf am y ffordd i chi'n siarad. Fel na i ni'n siarad, i ni'n dod mas i'r byd yma fel i ni ac mae'r ffordd i ni'n siarad yn rhan bwysig o pwy ydyn ni. Iawn? Pan o'n i eich oedran chi, o'n i'n gweud yn y fideo cyntaf, Oedd yn nhad yn gweud, sbot ti'n gallu ynganu S yn iawn chan, mae ti'n medio fel ins. A ni'n fel, fins, a ni'n trio wneud S. Ac na fe, falle bod yn hafod i yn dod rhwng y nanedd chydig, ma, chydig bach, S, ydy'r S fod yn eich ta, ar eich taflod yw'r gair am palet, gair Cymraeg am palet, sef top y geg ar y taflod, uwchben y tafod, iawn? Um, ond peidiwch becso. Becso? Pwy mor th neu s yw yn esys i? Chi'n gallu clywed y e well na fi. Mae'n anodd hefyd, faint o'n chi sydd wedi recordio eich llais a gwrando nôl. Mae'n brofiad brawychus y tro cyntaf a falle ddim yn rhywbeth chi'n joio i wneud. Ond mae fe'n brofiad da i'w wneud hefyd weithiau. Ymarfer eich hunan yn dweud rhyw frawddegau, recordio fe a gwrando nôl. Fel na mae modd clywed yn wrthrychol, fel sy'ch chi yn clywed drwy glustie rhywun arall, iawn? Felly, falle bod yna rai seiniau fewn yr iaith Gymraeg neu'r iaith Saesneg, neu os chi'n siarad unrhyw iaith arall, Sbeineg, Ffrangeg, Pwyleg, uh, sydd yn anodd i'w hynganu, neu falle sydd yn rwydd i'w hynganu, iawn? Um, Sdim ots fel yna ma fe. Allwn ni weithio ar y pethau yma, ond hefyd mae'n ni ymfalchio, ond os e, yn y pethau yma. Um, Felly, o'n i'n gweud bod S yn broblem, ond fi'n dal yn fan mawr o Superman. Um, ond i fi hefyd wedi sylwi wrth i fi dyfu lan, ac wrth i fi falle orfod darllen neu ddatgan neu adrodd cerddi i bobl neu rapio ar lwyfan, iawn, uh, fod Dy ag yr, neu ty ag yr, neu falle py, prynu, prynu. Wel, mae'r er ar ôl y py yn, yn, yn rowlo'n eitha iawn, iawn? Uh, I fi hefyd yn siarad Ffrangeg. En français, on ne roule pas les airs, les airs font un rrr. Ynddo fe, iawn? Nawr, mae yna rai pobl yn Nghymru sydd ddim yn gallu rowlo'i her, a mae her nhw'n dod mas yn Ffrengig. Mae hwnna'n ollol iawn. Mae hwnna'n meddwl, mae nhw'n well siaradwyr Ffrangeg pan mae'n dod i siarad Ffrangeg, ynddo fe? Ond, i fi wedi ffindo bod fi'n cael trwbl, tr, trwbl, trwbl, trwbl, trwbl, tr. Mae tyr yn swnio fel tr bron, ynddo fe? Trwbl. Mae rhaid fi ymdrechu i gael y dafod na i weithio. Felly, fi'n mynd i drio, fi wedi rhoi her i'n hunan, a fi'n mynd i ofyn i chi wneud hyn nes ymlaen, ond fi'n mynd i drio ynganu'r frawddeg nesaf. Ac eto, fel o'n i'n gweud yn y fideo cynta, y tric, y tric i ynganu ar ein gorau falle yw arafu pethau lawr. Iawn? Um, drwy odro gwartheg ac wedyn ordro bwyd wy'n rienus o ddidrefen. Nawr, hwnna oedd yna ddim yn rwydd i fi weid, falle bod e'n rwydd i chi weid, mae hwnna'n iawn. Weda fe'n gloi ac wedyn fe welwn ni. Drwy odro gwartheg ac wedyn ordro bwyd dwi'n druenus o ddidrefen. Wel, mae fe... Wel, ni'n clywed ambell i er o ddim cweit yn berffeth fyna. Ond dyna ni, mae modd ymarfer y pethau yma, ymarfer. Iawn? Drwy odro gwartheg ac wedyn ordro bwyd wy'n druenus o ddidrefen. Drwy odro gwartheg ac wedyn ordro bwyd wy'n druenus o ddidrefen. Wel, mae'n dechrau dod wrth weid y frawddeg drosodd a thro. Driau gyda rhywbeth gydag S. Sain siŵr os yw sarff yn air sy'n cael ei iwso am neidr yn yr oes hon, nawr dylen ni weid defnyddio, ond mae iwso'n handi achos bod S yn yna, does dim S yn defnyddio. Iawn? Os mae chathrawen yn gweud, So fe di gweud gair Cymraeg fanna. Reit, sain siŵr os yw sarff yn air sy'n cael ei iwso am neidr yn yr oes hon. Sarff yw'r hen air yn y Beibl a llefydd fel yna am yn golygu neidr. Mae rhaid ni ymfarchio uh, yn ein ffordd o siarad. Nawr, cwestiwn arall i chi ynglyn â y cytseinied. Iawn, cytseinied yw'r llythrennau caled. I ni wedi symud mlaen o'r llyfariad a'r cytseinied yw'r gair fi moyn cyflwyno i chi yn y fideo yma. sef c, p, t, yn dy fe? Dd, ff, mae ll, ch, mae yna gytseiniaid gwych os ych chi eisiau sgwennu cerdd sydd â, yn cyfleu storom neu rhyw rach. Mae'r gair gwrach yn cynnwys y sain ch sydd yn adlewyrchu pwy mor ffuedd mae gwrach yn gallu bod falle. Iawn? Mae mellt a tharanne, yn does e? Um, hisian a sarff, mae'r cyteined yma yn neud lot o waith caled drosto ni i gyfleu yr uh, seiniau a dod â'r lluniau'n fyw, tynnu lluniau gyda geiriau, na beth yw barddoni, mater arall yw hynny. Rhaid, faint o'n chi sy'n gallu gweud Llanelli? Pawb gobeithio, ia? Ac os y'ch chi'n gwe, gallu gweud Llanelli, broed yn siarad Cymraeg neu byd o i chi ar y ffordd i siarad Cymraeg i chi. Nawr, faint o'n chi sydd wedi meddwl, siwt i chi'n dweud y llythyren ll? Fel arfer, i ni'n dysgu pobl sydd ddim yn gallu gweud ll achos mae'n llythyren unigryw, hollol unigryw bron, i'r Gymraeg, prin mae yna ll, allai feddwl amdano mewn unrhyw iaith arall yn y byd. Iawn? Ac mae ll yn llythyren handi i ni'n gallu gweud yn naturiol i ni'n dod i'r byd ym, ac yn cymryd y sain ll mewn i ni. Ond, faint ohonoch chi sy'n meddwl shwt i chi'n creu y ll y sŵn ll? A os i chi'n cyflwyno'r sain i rywun sydd ddim yn siarad Cymraeg, i chi'n gweud thyn nhw i feddwl fel neidr a chwythu mas drwy'r geg, drwy ddala'r dannedd at ei gilydd, ll, a chwythu drwy ochr ochrau'r ceg. Ond, mae ngwraig i'n gweud thai, mae hi'n gweud ll, lawr canol, lawr i thafod, mae'n chwythu'r gwynt lawr y tafod drwy'r dannedd i greu ll, a mae hwnna'n bizar, allai ddim meddwl, a ond dyna sut mae hi'n creu ll, a mae hwnna'n allol iawn. Nawr, faint o'noch chi sydd yn creu ll drwy ganol y geg? Wi yn digwydd sylwi nawr i fi yn creu ll Gan fwyaf, lawr ochr dde yng ngheg. Falle bod y person sy'n ffilmo'r fideo yma yn dweud ll ar ochr chwith i geg. Dwi ddim yn gwybod, bydd rhaid fi ofyn iddo fe nes ymlaen. A falle bod e'n meddwl am hyn nawr, ac os gyda chi'n meddwl amdano, mae'n gallu chwythu'ch meddwl. Pwy ochr i fi'n gweud ll? A dwi'n dweud ll ar ddwy ochr y geg, falle bod chi'n defnyddio'r ddwy ochr i weud ll. Nawr gêm fach i chi, ffinwch mas shwt i chi'n gweud ll. Reit, nid dyna y dasg derfynol, yr her Ar gyfer y fideo yma yw ysgrifennu brawddeg nawr gyda chyment o seiniau i chi'n ffindo'n anodd. Peidiwch bod ofan i ni mynd i daclo nhw a gwynebu nhw, a wedyn ymfalchio yn y ffordd i ni'n ei gweud nhw. Ta pwy ffordd i ni'n gweud nhw, iawn? Felly cymrwch bapur a beiro neu dabled a sgwennu ar sgrin. Ysgrifennwch frawddegau'n cynnwys gymaint a phosib o seiniau anodd fel oedd gyda fi Ac ym yr llinell oedd, Drwy odro gwartheg ac wedyn ordro bwyd wi'n druenus o ddidrefen, oedd y frawddeg oedd yn rhoi trwbwl i fi. Triwch feddwl pa seiniau i fi yn cael annofa neu ma' ngheg i'n gorfod neud mwya o gymnasteg i'w hynganu. Iawn? A wedyn, ysgrifennwch frawddeg. Felly dyna'r her gynta i chi ddefnyddio'ch geirfa, eich geirfa wych yn eich pen i greu brawddeg a wedyn, ymarferwch ddarllen i. Yn ara deg gyda i gyd, yn dawel yn eich pen, yn ara deg. Wedyn, cymrwch gam mawr arall sef dweud e mas yn uchel a wedyn triwch weud e ychydig yn gyflymach, yn naturiol, a os chi moyn, triwch e'n annaturiol o gyflym. Dyna ni am nawr, wela i chi yn y fideo nesaf.